Dakona kenya, dakona tye ganga, bedo ganga ma ka in ia iwoto lingwet lingwet kombeddi icito inongo en tye gange. i kompaun ma megwa wani kwede. Dakona ma nyinge Wini atimo ango? Wini atimo ango tye ganga, bedo ganga, jami weng timo ki ganga. Dakona-wini bedo gange i kompaunne ma en aye kompaunwa-ni wun jo mukene wutye ka loko lok mapol i wi yamo onongo peya agamo ci atamo ni kong agam tin. Awinyo jo mukene gimwome ki lok i kin piny, ni man dok okwero winiko, oryemo winiko, dok ogamo dako manyen. Winnie, atim ango ma dako pa boss me gutim-mi, tye bedo gang i kompaun wa kacel wan obedo kacel watye kacel kare weng tin diki ki nino ma pe tum wa jamenne-o. Wumaro loko lok kom luwodiwu. Lokke bene wuloko on assumption. Pe wuti sure? Of course an angeyo ni an atye a big celebrity, atye celeb madit mada ba i Uganda kany ma lok koma kadi an amito nyo adegi. Ngat man tuc kwede kit ma en nongo owinyo kwede kono lokke oa ki i angol mene lokke kono kingiyo iye nyo pe kingiyo kituc mere kwede atuca ci lokke bene meo meno aye kita celeb madit calo an-ni deno ki can. pien lok kome ki loko kono lok ada nyo gopa ngat angeyo bene adane pe ngat oraro i lokke bene pe ci kikubo mere i lokke akuba bedo calo mac oro mac oro ka dong owang tung ca ki tungi bene jo ma kubo kubo kicwinyo kimedo ameda en aye bedo calo lok kom otim boss mic man dong ya onongo dako manyen oryemo winio. Jo ma tung gangwa ki jo ma tung gang awinigi ludito aryo-ni ma tung ca ki ma tung kany ludite-ni gubedo piny ci gin aye macalo lunyodowa ingeyo neri ki waci nongo wadayo bene tye iye, wakwaro bene tye iye, gubedo piny kare mukato angec pud bene cokcok-ki ludito aryo-ni ma tung gangwa ki ma tung ganga wini-gi gubedo piny ci guwaco ni gin gimoko macalo luditu ni nyom pa boss mit gin ki Winnie atim ango nyomme kono myero kijuk koko, kijuko pingo? kijuko kong kikur wang ma Winnie oyabo wange. pien iye tye. Dong en gin ludito-ni aye gubedo piny ka guwaco ni, I kit me tekwaro pa Acholi, dako ma tye ki remo, dako ma iye odongo, calo pa Winnie ni dong cok nywal loko bene. Dako ma tye ki ic ma tye ki remo pe kinyomo, pe kiketo cente i kome, pe kinyomo jami mukene matino tino mere kitim. An ki lunyodona wan ocito gang awinigi, aketo iye luwer mogo calo Janet Prisca-gi, Zulu-gi, wacito watyeko jami matino tino ma mitte i lok kom dakona Winnie atim ango? Obal tic wan oculo, luk wan oculo. An aculo luk koko weng obal tic aculo koko jami matino tino ma mitte weng aculo onongo dong odong nyom ma bene onongo dong omyero wacit acita i nyom ludito guroto piny guroto piny guwaco ni latin dako-ni tye ki ic tye ki remo kitwero nyomone wa i nge nywal nongo oyabo wange. ci meno en aye jami ma ogiko jami weng, atim ango ati gange ca? Ka in imito cito kunu, in iciti, en kompaunne ni en aye kompaunna, en gange ni en aye ganga, an aye abedo mere i di dano, i di dano, i di dano ma lubbe ki jami ma nongo myero an amedde ki timone. Ka imito rwatte kwede aganga, in ibin ci wacito. Ka dong itamo ni in icito i finding out ka Winnie tye i gang otim, kwany miti kare find out. Wun lurem Winnie. Wun lurem dakona, ma wun wugak mere ki lok ma tere peke i loko kany, i loko kwija, i loko kaca, gwokke twatwal. An agoyo dano twatwali ka dong iming ma idonyo i lok kom otta wani dakona. Goyi matek! tyeko lokke ki i polic, ao bene i polic ineno ka dong adok adoka gang ento nongo agoyi matek wun lurem maraco ma wumito ni wubal ot pa dano tektek wini. lunyodone ki lunyodona guwaco ni kidir cwiny kong dong onywal ka kicak neno kit me cito i nyom kit macalo dong watyeko jami mukene weng wa i lok macalo celeb madit dakona binyomo ki awaka ma ki deyo madit tutwal. Dok bene ka in icito ganga winigi ka icito ipenyo inongo ni an nen calo an pud atye mukor acel kene ma pe omyero ilaro wel gimo the only mukor ma in the history of nyom i Acholi. nyom kiculo lukgi kiculo bal tic ki nga gi an nen calo an kena en aye pud aye setting record pe me laro wel mo keken ma kingolo an eni ci ka ibiloko i koma lok ma ingeyo ni wel luk wel obal tic, wel luk ki wel gin mo keken ma an acolo gang awinigi. Pol co pe timo kumeno, an kena aye nen calo pud a setting record ma awaco ka maleng bene bot lunyodona ma wacito kwedgi ni pe tye laro wel. waromo wamiyo jami kore ki kore ma kipenyo en aye ma wan omiyo am proud of my self ba ka nongo wun wutamo ni myero wunyen wiya ento in mere ka icito ka loko lok ming ma pe ingeyo tere. nge ni koko tye iye wun lutino anyira mogo ma wugomo dogwu i cim ka loko lok ma tere peke wubikok, koko gire bot asore ne pe.